Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz Agzybirlik TV radiosynyň platformasyna häzirki wagtda Ýakyn Gündogardaky dörän howply ýagdaý bilen bagly hem Eýran we Eýranyň töwereginde bolup geçýän tragiki wakalar bilen bagly gürrüň etmek üçin Öz ildeşimiz Wekil Tekäni, Türkmensähra türkmenlerinden Wekil Tekäni çagyrdyk. Wekil, biziň platformamyza, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag boluň. Men bütin ildeşlerime salam aýtýan hem-de siz meni çagyranyň üçin köp sag boluň, Taňyrýalkasyn aýtýan. Menem saňa sag bolsun aýdýan, şo wagt tapyp biziň gepleşigimize geleniň üçin, hemem häzir şo Eýrandaky ýagdaýlary biziň illeşlerimize düşündirjegiň üçin. Bu gaty möhüm mesele. Onda gysgaça häzir men bir giriş hökmünde aýtjak birki sözüm bar. Olam ynhany ýigrimi sekizinji fewralda. Fewral. On iki gün öň. On iki gün. Mundan on iki gün öň e, duýdansyz ýagdaýda e, Ženewada gepleşikler geçip durka Eýran bilen Amerikan arasynda şu ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk hem Eýrandaky e, ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça gepleşikler dowam edýärkä birden bir altynjy bazar güni gabat gelende birinji gün dowam etmeli diýlen gepleşikleň deregine Alawedin ähtiýalanlyk bilen Eýranyň üstüne çozdy, Amerika bilen Ysraýyl. Bu indi birinji gezek däl. Geçen ýyl ýadyňda bolsa, Wekil, geçen ýylyň iýunyndamydy şo, şo wagtam edil gepleşikler geçip durka, şoň arasyny üzüp, ähtiýalanlyk bilen hiç hili duýdurmazdan Eýranyň üstüne Amerika çozdy, bombalady. Indi bu ikinji gezek gaýtalanýar. Bu bir indi tradisiýa öwrüldi. Ýaňky hamana gepleşik geçiren bolup Amerika allaýar-da, allap urýar-da. Allap urmak diýilýär muňa türkmençe. Indi şeýtdirip, ynha ikinji gezek şu ýagdaýy, elhenç ýagdaýy gaýtaladylar. Indi Uruş başlanda birinji aýtmaly zat, ýaňky ähti ýalan uruşdy, ikinji aýtmaly zadam, indi Ysraýyl-a näme, Ysraýylyňkymy dama şeýle. Töwerekdäki goňşularynyň üstüne duýdurman çozmak, gana gark etmek, ol belli. Ýöne Neme Amerika edil beýle döwlet diýip hasap edilenokda. Amerika bir dünýäniň iň uly, iň güýçli hem bir gadymdan bir demokratik döwlet diýip hasap edilýär. Şonuň üçin hem ondan ilat bütin dünýäniň ilaty diňe gowulyga garaşýar. Indi şuny alyp görsek hem häzir Tramp Oňa garamazdan, Amerikanyň diňe bir halkara düzgünlerini bozmak däl, Amerikanyň öz Konstitusiýasyny hem bozdy. Ýagny ol bir döwletiň üstüne çozjak bolsa, Amerikanyň düzgünlerine görä, Konstitusiýasyna görä, prezident Kongresden rugsat almaly. Emma Tramp muny almady. Alman, Eýranyň üstüne çozdy. Ine bu da ikinji bir gödek edilen bir hata, günä, ýalňyşlyk. Indi soňundan ondan bir küç gün geçenden soň indi soraýarlar da ondan. Näme sebäpden Eýranyň üstüne çozdy Amerika? Näme üçin Ysraýylyň bu agressiýasyna goşuldy diýip. Şuny düşündirjek bolşy gaty geň Trampyň, Donald Trampyň. Donald Tramp şeýle düşündirýär hamana. Sebäbi diýýär, e, biz diýýär Eýranyň e, ýadro ýarany, atom ýarany almagyna düýbünden garşy. Hiç wagt Eýranyň e, atom ýaragy bolmaly däl, biz oňa ýol bermeris diýýär. Şoňa ýol bermejek bolubam biz diýýär gepleşiklerde biziň diýenimizi etmän soň Çozmaly bolduk, mejbur bolduk diýýär. Ine, bi birinji sebäbini görkezýär. Hamana. Ondan ikinji sebäbi diýibem birazjykdan ertesimi ýa şo gün öýläni eýýäm bir birnäçe sagatdan soň bu diýýär umumana diýýär olam şeýle görün ýöne dogrusyny aýtsam diýýär Žurnalistler gyssaýa-da ony. Ony näme diýýär? Sen diýýär, ol atam bir anaý näme etjek bolsaň-a diýýär, ol gepleşik gidip dur diýýär. Ony sen soňuna çenli ýetirmän näme üçin çozduň diýýär-de. Onsoň aýdýar ol birden, Aý diýýär, dogrusyny aýtsaň, olar meni öldürjek boldy diýip başlady. Ol diýýär, Hameneýi, Aýatollah Hameneýi diýýär, meni öldürjek boldy, ol menem ondan öňürdägedin diýýär, Ony öldürdim diýýär. Ine bu-da indi ikinji sebäbi hökmünde görkezýär-de, ikinji sebäbi. Dogry. Onnoň indi ýene bir gün geçdi welin, neme diýýär-de, bu diýýär, dogrusyny aýtsaň diýýär, ýaňky Eýran diýýär, Eýranyň diýýär, ýaňky Eýranyň biz halkyny azat etjek bolduk diýýär. Şu mollalaň diýýär ganhor rejiminden diýýär, biz diýýär şo halky azat etjek bolup, men şoň üçin goşun salmaly boldum. Ýagny çozmaly boldum diýýär-de, goşun salmaly dälde, çozmaly boldum diýýär. Üstüne diýýär Amerika, nemäň Eýranyň üstüne diýýär. Eýranyň üstüne. Onnoň indi bu hem üçünji sebäp bolýar-da, birden üçünji sebäp gelip çykýar. Dogry. Onnoň Oňa aýdýarlar-da, sen eger-de halas etjek bolsaň, kömek etjek bolsaň eýran halkyna, fewralda çozmalydyň diýýärler-de. Fewralda çozulaň gidip durdy diýýär. Şo wagt halky gyrýardy diýýär režim diýýär. Saňa gel diýdiler, saňa garaşdylar diýýär. Sen hem ynha ýetip barýar biziň kömegimiz diýip olary alladyp gyrdyrdyn-da diýýär, özüň hem diýýär çozmadyň diýýär-de. Indem diýýär gelip-gelip bu wagt sen çozduň diýýärler ony. Aha diýýär ol, ýok ýene bir başga bir sebäbi bar diýýär. Biz diýä, dogrusyny aýtsaň diýä, Eýran halkyny diýä, Eýran halkynyň nebitini mollalar alyp diýä, satyp diýä, oňa diýä ýarag alýarlar, Ýakyn Gündogarda terrorçylyk işlerini gurnaýarlar diýä, Hezbollany goldaýarlar, ýene bir zady goldaýarlar. Şoň üçin hem biz diýä, Eýranyň nebitini mollalaryň elinden alyp diýä, o režim hem ýykyp diýä, şo nebiti satyp, şoň bir bölegini, girdeçisini şo Eýran halkyna nesip eder ýaly, şolara berjek bolduk diýä. Ha. Indi bu hem indi dördünji sebäbi bolýar da, şeýlemi? Ha. Dördünji sebäbi. Indi indi ýöne şu taýda ekspertler aýdýar, amerikan öz ekspertleri hem aýdýar da. Ýok, şu sebäp bilen dördüsi hem diýär işlänok diýär. Dördüsi hem nädogry şol toslap tapýar, näme diýär, hakyna seretseň diýär. Donald Tramp diýär, Ysraýylyň bähbidini gorap çozdy diýär. Amerikanyň şu taýda hiç hili bähbidi ýok, Eýranyň üstüne çozmaga diýýä. Şoň diýýä, hemme aýdýan zatlary ýalan, hakykata gabat gelenok. Bu diýýä diňe şo Netanýahuwyň diýýä oýnatgysyna öwrüldi. Netanýahuwam muny gijjeläp, allap, ýalan sözläp, ynha Eýran atom ýaragyny alýa, buny alýa, ertir alýa diýip diýýä, gorkuzyp diýýä, şuny çozdurdy diýýä. Ynha indi şu bäş sany sebäbe öwrüldi. Gel, biz gürrüňimizi ikimiz şundan başlaly. Hakykatda sen nähili pikir edýäň, şu bäş sebäbiň haýsysy bir ýapa ýarmaşýar, haýsysy dogry diýip hasap edip boljak? Iň soňkudan başlaýly, ýaňky Israiliň islegi boýunça. Sebäbi Şimon Prez e, öňki Israiliň neme bir e, premýer ministri hmm. baş ministri 1990-njy ýylda täze gün, gün e, orta gündogatar diýip neme kitap ýazdy. Hmm. Şonda-da bir täze täze bir ýagdaý döretmeli. Bütün ýaňky öz ýahudylaň öz kitaplaryndan şolaň nemesinden alan zat bolmança bütün şu regionyň ýolbaşçysy bolmaly, hemmesine eýe bolmaly. Ondan Esser ýykylandan soň şol neme dowam edip gelýä. Birinji bular Yragy neme etdiler, ondan öň Ýugoslawiýa bilen Owganystany-da ýok etdiler. Edil şony ýana girip, çozuş edip, bir topar adamlar ölüp, ýurdy dargadyp, şeýdip çykdylar. Ondan bir iki müň üçünji ýylda Yraga çozdular, onda-da Yrakda bir milliondan gowrak adam öldi. Bütin şäherleri, ýollary, zawodlary hemmesi ýok boldy. Häzir-de, häzirki güne çenlä-de Yragyň neftiniň belli bir möçberde şoň eýesi bolup otyrlar. Edil şun ýaly gürrüň Libide-de boldy. Libide-de şu wagt Libiýa diýýäs-dä biz indi Libiýa. Ha, Libiýa. Libiýada-da neftiniň bir belli bir bölegini alyp gidip otyr. Siriýada-da edil şeý. Siriýada 2011-de girenden soň tä şu gün kuna çenli indi öz goýan döwleti şol günorta gün gündogar tarapdaky neftnemelerini hemmesini eýe bolup otyrdy. Şony hemmesi de Ysraýyla gitýärdi. Bulaň hemmesini şol nemede görmeli. Indi ol Wenezuelan e, prezidentini al ogurlamak. Maduro. Maduro. Madurany şol neme kartinada görmeli. İran da Neft öndüriji ýurtlaryň içinde üçünjimi, dördünji ýerde durýar. Bularyň hemmesini şo ondan bir tarapdan-da Ysraýylyň özünde şony hem maddy tarapdan, hem-de bütin şu Orta Gündogaryň hemmesini şolara bakna etmek üçin alnyp barýan syýasat. Bular Hiç haçan çozuş bilen taryhda ýok. Hiç bir döwlet başga bir ýurda çozup, oňa medeniýet, azatlyk ýa arkaýyn ýaşaýyş getirmediler. Sebäbi urşuň nemesinde bir kanun bar, ýeňildiňmi, seň hemme zadyň şolaňky, aýalyň-da, gyzyň-da, bar baýlygyň-da sende hiç hili ygtyýar ýok. Olar şu kanuny yzarlaýarlar. Şoň üçin-de bu wagtky emele gelen ýagdaýy-da şol näme kartinada görmeli. Dogry. Onda wekil, hany, diýmek şu sananýaňkyny dürli wagtlarda aýdan bäş sebäbi bar ýaňky sanap geçenimiz. Munuň üçin şol diýip gördi, munuň üçin şol diýip gördi. Şu bäş sebäpden iň haýsysy şoň iň hakykata ýakyn? Şol nebiti alyp satmak arzuwy bilen çozdumy ýa bolmasa diňe Ysraýylyň indi ozallar bizde bir şeýle düşünje barda po zakazu gosteleradýo diýilýärdi-de film döredilýärdi neme döwlet telewideniýesiniň hem radiosynyň radio komitetiniň buýrugyna sargydyna görä diýilýärdi-de diýmek şol Ysraýylyň sargydyna Ysraýylyň buýrugyna görä giripdir-de Eýrana şeýlemi? E, diňe o-da däl, diňe o-da däl. Amerikaň-da öz bähbitleri bar. Şu Orta Gündogarda bolýan nemelere oň-da bähbidi bar. Ýaňky oň esasy bähbitden neft. Ola ýaňky Ysraýyl oň diňe bärde nämesi, näme tulosy, goraýjy tulosy. Başga nemesi ýok oň. Ondan ýene-de bir zady göz öňüne tutmaly, bu tada dini neme, dini garşylyk-da bar. Eger ýadyňyzda bolsa, ýaňky saç ýöreýişler ýüz ýyl, iki ýüz ýyl, üç ýüz ýyl mundan öň başlanam bolsa, häzir-de şu dowam edip gelýär. Saçly ýöreýiş, hawa, saçly ýöreýiş diýilýär-de. Häzir-de saçly ýöreýiş dowam edip gelýär, ýöne görnüşi üýtgeýär. Täze görnüşde ýüze çykýar. Indi biz size demokratiýa getirjek, adam hukuklaryny nem etjek, azatlyk getirjek diýýär. Sen öz ýurduňda azatlyk ýog-a. Men nä ýigrimi ýyl ýaşap ýörün-ä, men bärde azat däl, men her kimde oturyp gürleşip bilýän. Azat bolmak näme, azat, azatlykdan näme düşünýäň? Haçan-da bir telefon aljak boluňda öňüňde bir kontrakt goýýarlar, sen hiç zadyny üýtgetmäge hakyň ýok, diňe gol çekip puluny tölemeli. Diňe sen sagýalar. Bi kapitalizmiň häsiýeti. Ondan kapitalizmiň häsiýetini bileňden soň bu zatlaryň hemmesi düşnükli bolýar. Dogry. Dogry. Men kanadalylar bilen gürleşemde-de hemmesi dogry aýtýaň diýýär. Hiç haýsy näme edip bilmeýär. Azatlykmy? Azatmy sen diýýär. Hiç zatda azat däl. Hemme zady saňa diktat etýärler. Diktator näştada. Bu taýda neme-de kapitalyň diktaty bar diýilýär-de indi. O taýda syýasy diktat bu ýerde-de, Günbatarda-da puluň diktatory, puluň kapitalyň diktatory. Akmuhammet aga syýasy diktat-da bar. Elbetde o da bar. Indi diňle, indi biz indi bu wagt Eýran meselesi bolan üçin biz indi ýene-de hakyky esasy temamyza dolanarys. Şondan gaty gaçyp. Bor, bor, bor. Ynha indi men şu meselede indiki sorag şeýle. Häzirki wagtda şu Eýranyň töwereginde dörän ýagdaýa sen Türkmensähra türkmeni hökmünde nähili baha berýäň? Men oňaýsyz baha berýän. Sebäbi türkmenler Eýranyň başga halkyndan aýratyn näme däl. Eýranyň başyna her hili bela inse, türkmene-de şoň bir ujy baryp degýär. Oň üçin türkmenler-de şu wagt, şu wagt ýaňy men bir wideo aldym Kummetden. Olar-da köçä çykyp, şu wagtky bolýan ýagdaýy goldaýarlar. Ondan ýaňy bir geçen üç bir küçük Haýsy ýagdaý? Haýsy ýagdaý? Bombalanmagymy Eýranyň ýa-da tersine, tersine hökümeti goldap. Ýaňky bir küçük gün we mundan öň ýaňky Hameneý ogly bellenenden soň bir on bir ýigrimi molla ahun şol türkmensähra nemesinde türkmensährada her şäheriň ýaňky ymam jematy bolýar şolaň hemmesi e, hat ýazyp hemmesi şon bilen gollap şon bilen beýat etdiler hmm. özleri şolaň ýanynda durjagyny beýan etdiler. Sebäbi Eýrandäki ýaşaýan türkmenler bilýär, Eýrandäki ýaşaýan türkmenleň bähbidi Eýranyň içindäki bütin Eýranyň bähbidi bilen utgaşyk gitýär. Aýratyn bähbidi ýok. Her bela gelse olaň-da başyna gelýär, olara-da bir ujy baryp degýär. Gowluk-da bolsa ýene-de şon ýaly. Şoň üçin aňyrda içinde ýaşaýan adamlar o ýagdaýa düşünýär. Ýöne gynansak-da daşary ýurtdakylar başgaça öz diňe öz bähbidini göz öňüne tutup, mysal üçin maňa erbetlik edipdirmi, şoňa görä duşman, ýok on dälda sen on ulykan kartinada görmeli, seň ýurdyňa çozdylar ol çozmada. Olar ähtiýalanlyk bolan çozdular iki gezek, bir gezek-de däl. Neme diýädä, bir, birinji gezek alansaň alandyň, emma ikinji gezek alansaň sen akmak bolýaň diýýär. Be, bular ikinji gezek aladylar, ondan nähili olaň gürrüňine ynanmaly? Hemme aýtýan zatlary ýalan, ýöne e, e, Iran döwleti şu gün güne çelle uruş başlananda on güniň içinde hemme öz söz beren zatlaryny hemmesini ýerine ýetirdi. Dogry. Indi garaz, häzir şu bir hepdede ýeňer diýdiler, bir hepdede ýeňip bilenoklar. Ýöne bir erbet zat e, bolup geçdi, olam e, urşuň ilkinji sagatynda, birnäçe sagatyň içinde, ilkinji birinji sagatynyň içinde şol 28-nji fewralda şu duýdansyz çozanlyklaryndan peýdalanyp, e, olara ynanyp gepleşik dowam edýär, bu wagt biziň üstümize çozmaz diýip ynanan bolmalylar. Dogry. Aýatullah Hameneý hem, ondan beýleki Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylary hem, bular bir hemmesi şol Hameneýiň rezidensiýasynda üýşüp ýygnak geçirýän ekenler. Şol ýene şol rezidensiýany Ysraýyl üstüne agyr bombalary atyp kül etdi, şonda Hameneý hem öldi, Hameneýiň aýalam agyr ýaralandy, gelinem öldi, agtygam öldi. Indi ondan hem ýene-de kyrk sekiz sany Şo syýasy hem harby iň köpüsi ýolbaşçylar öldi. Indi bular şonda synar öýtdüler-de neme aýatallaň režimi, ýöne olam bolmady. Indi o barada biz intek gürrüň ederis, ýöne häzir indiki sorag. Şu Umuman indi ikinji şu motiwini alyp göreli-dä, sebäp diýip görkezýän zady bar ýaňky. Ha-ha. Biz şu eýran halkyna kömek etmek üçin çozduk diýýär-dä. Ha. Ynansaň ynanyp oturmaly-la. Ýöne indi şu häzir sen nähili baha berýäň şuňa? Şu häzirki ähtiýalan çozuş Şu gannöküşiklik, şu ähli nebit känleriniň otlanmagy, nemeleň, nebit ammarlarynyň ýakylyp indi bütin Eýrana, Eýranyň ýaňky paýtagty Tährana dem alar ýaly däl. Şu zatlar indi Eýran halkynyň peýdasynamy ýa-da zyýanyna? Ak Muhammet Agaly hiç haçan Eýran halkynyň peýdasyna bolup bilmeýär. Sebäbi iň soňunda şu hemme şuň hemme tawany ýene-de Eýranyň halky tölemeli bolýar. Ýitgi-de bolsa her hili adam taýdan Ýaňky ýer, ýol, zawod, bular-da hemmesini iň soňunda ýene-de halkyň jürsinden giden, hemmesi halkyň baýlygy. Ol belli bir näme adamyň ýa belli bir baýyňky däl, bütin halkyň baýlygy. Şoň üçin ol hiç haçan eýran halkynyň bähbidine bolup bilmeýär. Eýran halky ertekun ýene-de bir näçe ýyllarça, on ýyl, on bäş ýyl, ýigrimi ýyllap şoň öwezini dolmaly bolýar. Gaty dogry. Çünki Eýran halkynyň hiç hili, hiç çozüş, hiç halkyň peýdasyna bolup bilmez. Dogry, dogry. Onda indi üçünji soraga geçeli. Indi şu taýda žurnalist hem ýazyjy hökmünde men kän ýyllardan bäri Amerikanyň hem syýasatyny öwrenip gelýän, Ysraýylyň hem syýasatyny öwrenip gelýän. Hawa. Beýleki ýurtlaryňam syýasatlary bilen gyzyklanýan. Ýöne şu taýda bir aýdylýan zat bar-da, ynha Amerika dünýäň iň güýçli ýurdy, ykdysady taýdanam, harby taýdanam. Amerikanyň diňe özüniň harby maksatlary üçin her ýyl býujetden bölýän pul serişdeleri bar. Şol bütin galan dünýäň ähli döwletleriniň harby çykdajylaryndan kän. Özenime getir, wekil. Bir döwletiň harby çykdajylary, harby işler üçin edýän çykdajylary galan bütin dünýäň döwletleriniň edýän çykdajylaryndanam artyk gelýär. Artyk, näme üçin? Ser, seret indi şu taýdan näme üçin şu? Näme üçin şeýle bolýar? Indi şu, şony edýänleri, şu çykdajyny edýänleri biz diýýär, dünýäde iň güýçli hem şu nokadyna urýan ýaraglar bizde bar diýýär-de Amerika. Ha, dogry. Indi şu öwünjeňligi Ysraýylam gaýtalaýar. Ha. Ysraýylam indi edil şol neme, e, şoňa öýkünýän ýaly, şu Amerika öýkünýän bir neme ýalap, öýkünjeň, e, indi şwedlerde bir deňeşdirme bar-da, e, Ha. harmapa diýýärler-de, ýagny öýkünjeň maýmyn diýýärler. Şoň ýaly olam indi biz diýýär, nemäni urasymyz gelse ýeriň ýüzünde diýýär,

Ol bir wagt demokratik bolanam bolsa, häzir o ýoldan çykdy ol. Ýöne biz şoňa umydymyz bar-da. Biz sebäbi şol ynam bilen ulalansoňyz, bular hökman geler diýýäs-de yzyna. Indi ýöne aýtmaly zat meň ştada şu saňa häzir berjek soragym şundan ybarat. Şeýle anyk ýaraglar bar bolsa ellerinde, şeýle güýçli, harby taýdan güýçli hem bir ýurtlar bolsa, Näme üçin? Urşuň ikinjimi üçünji güni näme şäherde, şol Ormuz geçelgesiniň golaýynda Minap. Mina şäherinde Minap, be. Minap, hawa, Minap şäherinde ýa Amerika, ýa-da Ysraýyl, häzir ikisi bir-biriniň üstüne atmaga synanyşýar-da. Şolar, şol, şolaryň biri okuw jaýyny, mekdebi urdy. Şo taýda-da bir ýüz elliden gowrak çagajyklary hem ýetginjek gyzlary indi şolary öldürdi, gyrdy. Soň şo mekdebiň mugallymlaryny hem personalyndan ölenleri üstüne goşsaň, bir ýüz ýetmişden hem geçýär diýýärler-de. Dogry, dogry. Mundan ýaňky iki sany dünýäň iň güýçli hem her dünýäň Nokadyndan urup bilýän döwlet nirede? Bular näme üçin urdular bir bigünä çagajyklary ýok etdiler? Näme üçin beýle boldy? Akmuhammet aga bular ynsany häsiýet ýok bularda, adamkärçilik ýok. Bularyň niýeti ýaňky Gazzan urşunda-da, Owganystanda-da, Yrakda-da, Liwiýada-da görnüşi ýanak, Suriýada-da görnüşi ýanak, bular nesli ýok etmeli. Nesli maksatlary nesli ýok etmek. Ondan ony gaty bilip urdular. Ýöne muny Eýran halky, Eýran döwleti beýdip goýmaz. Gelejekde muny halkara degişli sudlarda, mähekemelerde oturyp muny jogabyny sorar. Muňa jogap bermeliler. Sebäbi bular bütin dünýä hemme kada kanunlary gödeklik bilen aýak astyna aldylar. Häzirde birnäçe e, keselhanany urdular. dargatdylar Tehranda, başga şäherlerde. Diňe şol mekdep bilen gutarmady. Ol keselhanada näme? O näme o ýerde ýaňky pasdarlaň şu taýda ýarag saklaýan eken. Ýa ol bi bi täze bir näme däl. Filistinde de şu gürrüňler öň müňlerçe gezek eşitdik. Men hiç haýsyna ynanmaýan sebäbi ýalan diňe öz jenaýatlaryny ýuwjak bolýalar. Hakykatda başga niýetleri bar. Bulaň niýetleri hiç bir dogry niýet däl, ne azatlyk getirjek, ne ýagty durmuş getirjek. Şoň üçin men bi nemeler bilen garşy ol aýtýan. Tetenlikdigine ynananokda şo. Ýok, ýok, ony bilgeşinden bilgeşinden urlan. Indi şo seň pikiriň tassyklaýan käbir faktlary BBC, Angliýanyň BBC korporasiýasy, ýagny radio telewideniýe korporasiýasy hemem New York Times gazeti getiripdir. Olaň aýtmagyna görä, olar olaň aýtmagyna görä, şol mekdep Tamagawk Tamagawk näme bilen raketasy bilen urlupdyr. Tamagawkam diýýär diňe birinjiden Amerikanyň özünde bar. Ondan ýene-de şu Amerikan Ysraýylda bar. Hawa, Ysraýylda bar. Ondan hem ýene-de bir 2-3 sany ýurtda bar diýýär-de. Ýagny şol ýurtlaryň hiç biri urup bilenok. Men şoňa hatda Ysraýylda-da bardygyna şübhelenýän. Ýa Ysraýylda bar. Hawa, şol Tomagawk diýe, Tomagawky şu gezek şu atan, uran hökman Amerika diýip şolar New York Times bilen Angliýanyň BBC korporasiýasy şeýle netijä geldiler. Elbetde häzir näme Tramp ony boýun almajak bolup, näçe diýseň nadaralyk edýär. Her hile gep tapýar, eý diýip görýär, beý diýip görýär, garaz, şo diýýär nemäň ýanynda eken diýýär, polis neme edarasynyňmy ýa-da jandarmlaryň edarasynyňmy. Olaň ofisi bar gapdalynda. Hawa, indi ofisi bar bolsa bardyr-da, ol bir şäher. Bir näme diýdiň, elli bäş müňmi, elli müň ilaty bar. Elli bäş müň ilaty bar, özi-de Pars aýlagynyň golaýynda ony diňe ýaňky Amerikan gämileri we harby gämilerinden urup bilýär. Dogry, indi diňle, neme, wekil. Indi şol meň diýjek bolýan zadym, indi şo ýene bir gezek ýaňky Amerikan hem Ysraýylyň ýyllar boýy gaýtalap gelýän özleriniň öz harby güýçlerine berýän bahasyna ünsi çekesim gelýär. Belki-de dünýäň islendik nokadyna ez nokat ýaly ýere urup ilýäs diýdiler. Polis edarasy bolsa bolup biler gapdalynda ol mekdebiň, ýa bolmasa žandarmlaryň edarasy bolup biler. Edarasy bolup biler. A sen, sen nokady urup bilýän döwlet ahyry. Men soň bolýam diýdirýär-dä. Näme üçin sen şol gyzlaryň mekdebine çenediň şony? Göz gonyşy mekdebe. Ýa-wa, göni sen baryp şo taýyk seň ataň okun, diýmek sen öwünmäňi goýmaly. Dogry. Adamlar bizem edil siz ýaly, biz ulurak döwlet, bizde ýarag köpüräk, biz köpüräk uruş döredýäs, uruşda durýas, ýöne biziňem ýaragymyz siziňki ýaly diýmelidä onda. Öwünjeňligiňi goýmaly. Muhammet aga, ol howp döretmek üçin. Howp döredip, gorkuzyp, özüne bendi etmek üçin. Başga niýeti ýok o ýerde. Dogry. Sebäbi aýdan zatlarynyň hemmesi ýalan çykdy şu wagta çenli on kunuň içinde, dowamynda. Sebäbi şu meselede bara, häzir indi bir ýene bir sorag gelip çykýar. Neme soraga geleli-le, şu ýaňky biz eýran halkynyň bähbidi üçin çözdük Eýrana, biz eýran halkyna azatlyk getirjek, Azatlyk sowgat berjek biz ina. Bizi häzir urars, dargadar siziň hökümediňizi, nemäňizi, ýurduňyzy görüň, siz hem ylgap köçä çykyňda baryp ýöne ýerde ýatan häkimiýeti ýöne alyp çyk ýöne. Sizi azat ederis. Hawa, eliň, hawa, eliňizi alaýyň özüňiz diýýä-de. Aňsat edip goýýa. Emma meň pikirimçe, bu edil beýle däl, tersine şu Amerika bilen Ysraýyl mollalaryň üstüne şu bomba ýagdyryp başlandan soň, Şolara badarmak has kynlaşdy. Sebäbi aýratyn hem şo gyzlaryň mekdebini tozduran soňlar, ýüz elli gowrak çagany öldüren soňlar, eýran halkynyň agramly bölegi, öň garşy bolup oturan adamlaryň hem gaty köpüsi ruhany ruhanylaryň tarapyna geçdiler. Bu gaty gynançly waka. Şunça ýylyň dowamynda eýran halky, eýran ýaşlary, studentleri okap, öwrenip, e, şu e, neme etdiler-de, ýaňky e, ahyr soňunda şu mollalaryň režiminden dynmak üçin belli bir belli bir güýç topladylar, belli bir abraý topladylar. Emma şolaryň ähli toplan hyjuwyny Ysraýyl bilen Amerika iki çürlügi uja çykardylar. Indi şu bilen baglanyşykly meň senden sorajak zadym, diýmek, şu häzirki ýagdaýda eýran halkynyň şu çozuş, häzirki edilýän çozuş şoň üstüne eýran halkyny progres tarapa agdyrarmy ýa bolmasa tersine indi eýranda gynansagam, ýene-de birnäçe ýyllap, belki onlarça ýyllap tersine şol mollalara boýun bolmak syýasatyna geçermi halk, näme bolar? Akmuhammet aga, ýaňy öňde aýdyp geçdim. Eýranyň şi bolan weýrançylyklary düzeltmek üçin, indi ol Şehit bolanlar olary indi neme etsek. Gözümiz ýumsak. Ýöne şu bolan weýrançylygy düzeltjek bolsak Eýranyň halky aýtdym-a on ýigrimi ýyllap şoňa zähmet çekmeli tölemeli. Onda nähili bi öňegidişlik bolýar nähili progres bolýar. Bi diňe yza gaýtmak. Eger şu hereketler bolan indi o hereketlerde doly ýatyrmaga kanuny bir delil bar. Haýsy bir döwlet öz içindäki uruş bolup durka öz içindäki garşysyna çykýana duşmana kömek etýäni haýsy bir döwlet gözüni ýumup geçirip biler? Özleri geçirýämi? Eger şu ýerde Kanadaň polisiniň ýanyna barda bir eşigini ellejek bolaý. Indi siz özüňizde Şwesiýada ýaşaýaňyz bilýänsiňiz. Sen golaýyna baryp bilmeýäň. Polissäň ofisiniň ýanyna baryp bilmeýäň. Ol gyýyk bag etmekde dursun. Ondan bir bir deňäk görmeli, haýsy bir döwlet? Bi diňe yza gaýdyşlyk bolýa, diňe betbagtçylyk bolýa, o halky yza salýa 10-20 ýyllap. Ondan ruhy taýdan-da ýaňky ýitgileri ruhy taýdan şoň öwezini doljak bolsa çagalaň bir topaly şu wagt tramwa bilen ulalýar. Urşuň trawmasy bilen. Hawa, bu zatlar gaty dogry. Ýöne indi men ýeri gelende bir zat aýdaýyn wekil. Şwesiýada polisiýanyň hem işleýşi, häkimiýetleriň hem, harby güýçleriň hem işleýşi birazjyk başgaçarak. Biz Amerikanyň nemesini kabul edip hem bilemzok, olaryň düzgünlerini. Şwesiýada bular birhili örän ätiýaçly hem ýagşylykly işleýärler şuşa çenli. Men bir mysal getireýin. Biz şeýle horlanyp Türkmenistanyň şol başyçylyk polimesinden o wagtlar milisiýa diýilýärdi. Onuň KGB-sinden, döwletinden gaty köp ejir çekip, horluk görüp Şwesiýa bizi aldy, syýasy neme hökmünde gaçyp atyldy berdi bize. Biziň ähli hukuklarymyzy berdi. Hatda biziň şol Türkmenistanda tölenmedik, halk duşmany höküminde tölenmedik çagalaň, çagalara berilýän kömek puluna çenli bizi berdiler, on sekiz ýaşaýança çagalaň. Sebäbi biz şol kanunda bar-da, olaň kanunda. Syýasy dini hökmünde. Ýöne, sadä men getirjek bolýan bir zadym bar-da. Ondan okuwa başladylar. Kiçijik çagalarymyz, kiçijikdi-de biziň. Bir ýaşynda, beýlekiler sekiz, Onnoň bir ýarym ýaşyndady iňkijijigimiz. Onnoň okuwa başladylar we şu okuwa birinji klasa baran gyzjagazymyz bir gün okuwdan gelip, haýran galyp bir zady gürrüň berdi. Kaka, ine, bizi şu gün mekdepden polisiýa äkitdiler. Görkezmäge şo polisiýa bize gürrüň berdi nähili işleýşi hakynda. Olar adamlary uranok ekenler, sögenok ekenler. Bize kofe berdiler, bize süýji berdiler, oturyp biz şo kofe içip, süýji iýip, olaň berýän gürrüňini diňledik diýip, gözjagazyny tegeläp, haýran galyp gürrüň berdi. Sebäbi näme? Sebäbi biz ozal Aşgabatda ýaşaýarkak, onlarça gezek biziň gapymyzy depip, açyp, meň elimi towlap, ir ertir gije agşam äkidip türmä salyp şeýdip ýördüler-de şo halky goraýandy. Bary edenimi men sen belet o wagtlar bilýän. Men men o ýerde çykdym. Eneleň ölüminiň garşysyna çykdym. Şo çagalar, eneler köp ölýär Türkmenistanda. Şolara, şolary pagta meýdanlarynda zäherli meýdanda işletmeli däl, şolara bermeli kömekleri bermeli, iýmit gowy bolmaly, agyz suwy arassa bolmaly diýip hem Türkmenistanyň ekologiýasyny goramaly diýip hem türkmeniň dilini dinini gorap çykyş edenim üçin meni halk duşmany diýip yglan etdiler hem çagalamyzam kösediler hatda men okuwdan çykardylar mekdepde okumaga hakymyz ýok Siz halk duşmanynyň çagasy. Indi şo Şwesiýa gelemsoňuz, şo polisleň zatlaň şol halk bilen arasynyň gowudygyny görüp, haýran galdy-da meň çagalam. Şwesiýa bir özbaşyna bir üýtgeşik döwlet, şony aýtjak bolýan. Ýöne Amerikaň polisiýasynyň özüni alyp barşyny bizem halamzok. O adam öldürip ýörler. Ol Amerikaň öz garaşsyzlaryny öldürdiler ahyry. Ha, ha, ha. Kän günde-gün öldürýärler. Günde videolar çykýar da ýaňky social mediada. Hawa. Indi indi ýene gün 5 minut, 4 ýarym minut wagtymyz bar. Indi bir sada bir sorag bar wekil. Hawa. Ýani sen şu tejribeli adam hökmünde syýasat bilen köp ýyllardan bäri gyzyklanyp ýören adam hökmünde Türkmensähra türkmeni hökmünde biz üçin gaty gymmatly seň pikiriň türkmen Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin şu häzirki uruş Eýranyň töweregindäki gysgaça aýtsana haýsy tarapa giderini nähili gutararby nähili gutarjagyny häzir Amerikanyň özem bilenok Donald Trampyň özem bilenok. Başlamasyn başlady. Emma näme bitirjek bilemok. Bilýän. Olar e, başga niýetdediler. Olara berlen informasiýa nädogrudy. O informasiýa berýän adamlar alýan pullarynyň ýalan ýalan ýaşryk informasiýa berdiler. Bu wagt Amerika Kyrk ýedi ýyllap Eýranda hiç hili ilçihanasy ýok. Eýrandan hiç hili maglumaty ýok. Maglumaty ikinji, üçünji elden alýarlar. Şoň üçin bular şu maglumatlaryň olaň-da hemmesi ýalan-ýaşryk. Bir içinde bir ekspert gelýänleriniň sowady ýok. Näme ekspertligine men düşünemok. Men telewizorlara, zatlara seredemde ekspert diýip gelýän men köpüsini-de tanýan ýa sataşýan adamlaryň. Ondan gelip berýän gürrüňleri hiç hakyky durmuş bilen gabat gelmeýär. Bular şony çişirdiler, çişirdiler, şeýdip-de muny öňe sürdüler. Indi bir urşy başlady, içinde özi galdy. Näme etjegini bilenok. Sebäbi neftiň, gazyň bahasy günbe-gün ýokaryk galyp barýar. Muň bilen-de hemme biržalar, dünýä biržasy şu wagt bulaşyp otyr. Samolýotlar uçanak ýollar ýapyk turizm hemme zat ýapyldy. Ondan bir ekonomika hemme ýurduň dünýäň ekonomikasyna täsir goýup otyr. Şoň üçin indi urşy bir tüýsli gutarmaly Eýran da diýýär iki gezek meni aldadyň diýýär. Men soňuna çenlä sen bilen gitjek ýa men aga ýa sen aga şu ýerde diýýär. Men pikir edýän Eýran ýeňer sebäbi Eýranyň şu wagtky raketalary e, çany neme sany gaty köp. Dogry, dogry. Indi Ondan e, soňky gutarda Many wagtymyz gutardy. Indi jemlemeliler. Indi diýme bolma Eýran iň bäkisi ýeňiljek däldi, sen pikirin. Ýok, ýok, ýok. Onda şu notada şu pikirde onda bu gezeklik çekipleşigimizi jemlesek nägili görýän. Sebäbi biz ýene-de e, e, dowam ederis. Hökman gel biziň gepleşigimize, ýene täzelikler ýüze çykar uruşda, ýene pikir alşaly. Onda näme, hoşlaşsaň, ynha, saňa söz. Bolýar, sag boluň. Taňry ýalkasyn, çagyranyňyz üçin ýene-de bir gezek. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Üstünlikler hemraňyz bolsun. Köp sag bol. Senem şu gelip beren gürrüňleň üçin köp-köp sag bol, Wekil. Sag bol. Onda näme, gadyrly ildeşler, Bu günlükçe biz Eýranyň hem Eýranyň töwereginde uruş hereketleri bilen baglanyşykly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýançak, hoş, sag boluň. Hoş.